Kei ngā i'i, kei ngā we'i, kei ngā maunga waka ī uri noa, piki mai, kake mai, ki runga o te kupu o te uru. E koro mā e kui mai te pō, koutou kuweturangitia ki te pō nui, ki te pō roa, ki te pō uriuri. E ārahi tonu mai ana i te ngaue tangata o raro nei, arā, ko te roimata ka tae ki te mata o te tangata, ki te mata o te whenua, e to uaro a ki a koutou. Aere atu koutou, okioki atu ra. Wai o mai ko te unga ora, ei mahi, ei kawe i nga tikanga a koutou ma. Mauriora e te iwi e. Tēnei nā, ko te kupu o te uru, he wāanga o te reo o te uru e wakakotahi ana i ngā pūrongo kua puta i tēnei wiki, ā, e āpiti anō i, i ēti i anō kōrero, ā, ki ērā, ki ērā pūrongo. Ā, koa la ana te Piki Broughton tēnei e arataki ana i tēnei wāanga, ā, me te mi i kawatu ki a koutou, e te iwi. Ā tēnā, ka tīmata ki tā tātou pūrongo tuatahi. Ana, e aro ana ki te ao whai maʻi, ā, me te ao waka piki pūkenga i roto i te ao maʻi. Ā, kei Rangitāne te aro i tēnei wā, ā, ki tēnei kaupapa e kīia nei ko Maʻi Taʻi. Kei a Te Mahiimi te pūrongo nei.
Ko Mahi Tahi he kaupapa kei raro i te mahinga ngātahi o Te Kaunihera o Te Rangitīkei, Te Rūnanga o Ngā Wairiki Ngātiapa me Te Puna, te wāhanga rapu mahi o Te Koro Matua o Rangitīkei me te Manatū Whakahiato Ora. It's grown um and the programs that they're running now uh one of them is a collaboration that Mayor's Taskforce has

Pērā ki a Jordan Te Whaiti, e 17 te pakeke nō ngā kāwai whakapapa o Ngāti Kahungunu ki Te Wairarapa, ko te wawata ia kia whai mātauranga ia kia māmā tana rapu i te mahi. I was just uh, hungry for mahi and then I was just re really keen to get out there in the you know mahi world and then um, just a main stepping stone into my building career. It's, it's mean, it's uh, better than I thought it was, like just nice and easy, everyone's getting along, having fun. Me tēnei pāpā a Ashley Hika, ko atu i te ono tau ia i te whare patu mīti i Wanganui, ko tōna aronga nui kia whakapai ake ia i ngā āhuatanga mōna me tōna tamāhine. It's been good, good change eh, good, you know, get out here and try something new, get some new skills and, you know, try upskill ourselves, it's been real good, first of all trying to, you know, try something new. especially from being in the meatworks so long, it's good to be out there and doing something different. Hopefully get some employment and see where it can go, see if it can further on, you know, might be a good career for me. Just try it out and see what happens, eh? Ko tā Raukawa kōrero, kua kitea e ia kua tino whanake haere ēnei o ngā tauira me tana harikoa ka whiwhi tūranga mahi rātou katoa hei te otinga o te hōtaka nei. Um, one of the success stories that uh, we had

boots and all and she loved it so um they got her work in at Dalrymple's out at um Pariwanui and she has been there ever since. Ko Mia's Task Force he mahinga ngātahi ki waenga i ngā koro matua o te motu ki te whakarahi ake i ngā huarahi rapu mahi, whakawhanake pūkenga anō hoki. Te mihemi, te reo o te uru.
Tēnā rā koe te mei tēnei pūrongo, ā, mō te kaupapa e kīia nei ko Maʻitaʻi. He mea Maʻitaʻi i waenga i te rūnanga, ā, te kauni era, te koromatua, te manatū, ka tika e Maʻitaʻi tērā. E āta kari ana, kaua pea e kari ana, engari e āta whakamārama mai ana i ngā ararau o te tangata, ā, me te te akiaki, te poipoi, te whakaako, ā, te hoatu i ngā pūkenga e tika ana mō tērā ao, mō tērā taiao, mō tērā oropaki me kī. Ā, ehara i te mea ka tukuna noa te tangata hei kimikimi noa. Ā, koirā te āuatanga o te āta poipoi i te kākano, ā, kia, kia tupu tika mai rā, ā, ka mutu, Ko te maʻitaʻi te mea nui ki konei i te mea, ehara i te mea ka hoatu ngā pūkenga ki te tangata, anā, ka pupuru, engari, ko te āuatanga o te maʻitaʻi, ka hoatu ki te tangata, arā, ka āere tonu, ka āere tonu, ā, kāua orapa aere, ka matamata te tupu mai. Mō tātou katoa. Nō reira, ā, tēnā koutou i te kaupapa rā o Maʻitaʻi. I tēnei wā i te iwi, ā, ka uri te aro ki Te Āti Awa, ā, ki. Ngā kaupapa o te whenua rā, o te whakatū ngā ware me te wakaruru au i te tangata. Kei a Pāparauru te pūrongo nei.
E āngai ake ana tēnei o ngā pūrongo ki te kotaʻitanga o Te Āti Awa me ngā ua rengarenga kei a rātou hei oranga mō tō rātou iwi. Ko tēteʻi o ngā wainga matua o te kotaʻitanga o Te Āti Awa kia uiui ware ā rātou nei uri. Ko te kaupapa matua o tēnei hui ko te hanga whare. Hanga whare mō ngā whānau, mō ngā uri o Tiatiawa. Me ā mātou nei hononga ki te kaupapa o Ka Uru Ora. Ko Ka Uru Ora tētehi o ngā hōtaka kia whai ara pai mā ngā whānau ki te uru atu i te hoko whenua, hoko whare rānei, ki te rēhimete ā, ki te rēhi hoki i ngā whare. Ka Uruora was started by Tiatiao and Taranaki Iwi, um, a kaupapa that was formed to help whānau uh, begin their journey around home ownership, but not only that, to engage whānau in financial literacy and also just to understand the world of finances. He hui tēnei kia whakamārama atu ki ngā whānau uh, ko ngā ara kai raro i o mātou nei uh, Kaupapa i tēnei wā, ā, ki te, ki te tuku atu ētehi kōrero kia mōhio ngā whānau he aha tā mātou nei mahi, ā, me ngā ara ka taea e rātou te whai atu. Ko te whenua tonu tērā, ka noho mai hei tūāpapa mō te oranga tonutanga o te iwi.
Te maha o ngā, o ngā paraka whenua kei a mātou i tēnei wā, engari, ā, Kei te kimi tonu mātou i ētehi atu paraka whenua, nā reira, kari au i te pirangi au, kari au te pirangi te, te kī, oh, ko tēnei te nama, nā te mea kei ia rā, kei, ka hoko mātou anō ētehi atu, ka hokona atu hoki, ā, ko tērā tētehi ā, wāhangō tā mātou nei rautaki, Ā, ētehi wā hoko mai te whenua, ētehi atu hoko atu te whenua, kia kimi pūtea nui anō hoki ki te hoko ētehi atu whenua mā ngā whānau.
E whakatō ana a Te Kotahitanga o Te Āti Awa i ngā kākano, kia tino pūmau te whakapono o ngā uri ki a rātou anō, kia angitū ai rātou, He tino kia tū māia, kia tū mana motu ake ai. Ko te tino whāinga, te tino wawata me kī o te iwi, kia tukuna atu ētehi rawa, ētehi painga mā ā mātou nei uri. I hope that all of our whānau know that anything's possible, so for those that have intergenerational thinking, so this isn't just about owning a whare, this is about

Christ. E ngā uri mokopuna o Te Āti Awa nō runga i te rangi, angaia ō ware kia rite anō ki te toki tētangatanga i te rā. Rauru Broughton, Te Reo o te Uru.
Tēnā koe e Pāpa Rauru. Ā, tēnā oki koutou e te Kotaitanga o Te Āti Awa. I tēnei kaupapa whakaaro nui, ā, ki te whakaruru au i i ngā uri, ā, i ngā uri waka tupuranga uki, ā, hei roto i ngā tau. He pērā te tawhiti o te wā kāro ki te wā anamata, he pērā hoki te wānui o te wā kāro. Hoi anō, ko uri te ao nō te wā o ō tātou tūpuna. Ngā wānanga kōrero ki te whenua, ki te noho i te whenua, kua rerekē rawa atu, engari anei, ā, anei tātou, ā, e āta whai whakaaro, e āta whakarongo ana ki tēnei reo a ua ou, he reo ou tēnei, ā, ehara i te mea ēnei ā, āuatanga o te mana whenua, hei tauira, ā, ka kaha puta i tēnei oropaki o Te Okoware, engari, ā, ahakoa tātou ka kaha ako i, i ngā kupu i te reo o te tau 2023 me te whakatū whare i tēnei wa, ka pupuru tonu ki nga tikanga a kui mā a Koroma i runga i te whakaaro, a, te whakaaro whānui ki te iwi, ka mutu he whakaaro whānui a, ki nga uri waka eke. Nō reira, ehara i te mea kei te whakatū i te whare a, mo te tangata i tēnei wā tonu, engari, He whānui rawa atu te whakaaro, e ō onu oki tērā. Nō reira, e koutou mā, o te Kotahitanga o Te Āti Awa, whānui ake nei, e mii kau atu ana ki a koutou, me te whakaaweawe mai pea ngē i te iwi whānui ki tēnei, ki tēnei āuatanga o te tū mataara i tēnei ao okoware, i tēnei ao wakaruru au i te tangata. Tēnā koutou. A kāti e te iwi, a, tēnei tau ko te tau pōti, a, e nui ngā wānanga tōrangapū a, e rangona ana i tēnei wā, e nui ngā uiui a, ka rongo i tēnei tau. A, hoi anō, a, me whakaaro tātou ki te āhua o te pōti, e a ngā taipitopito, e a ngā, ngā mea e ā ai nei tātou, He rā uatanga katoa. Wei anō, ka wai ō. Mā Eruera Rerekura e wakamārama i tēnei pūrongo.
Ko te kōwhiringa Māori, kei a koe te mana Māori mā, me e mea ka uru atu koe ki te rārangi Māori, rārangi wānui rānei. Kei te pirangi te kaitiaki take kōiri ki te wā toro atu ki ngā kaipōti Māori kia nui ake ngā kaipōti Māori i runga i te rārangi pōti. We are delivering to our Māori people that are sort of hard to reach, not really engaged in the process and almost our off the grid whānau that we are trying to connect and be able to provide as much information as possible in order To empower them to make the decision that they wish to make, yeah. Kua tīni te ture e a ai ana ngā kaipōti Māori i a te wā ki te whakawhiti atu ki te rārangi Māori, rārangi whānui, engari, toru marama i mua i te rā pōti.

Um, have the right information and informed decisions to um, be able to make a change or actually participate in the electoral system. Eara i te mea ka tōutua e rātou ko te wea rārangi e pai ana māu, kai a koe tonu te wakatau.

that at the end of the day makes decisions for you whether you're engaged or not. So this is about engaging Māori, engaging our whānau, engaging uh, hapu and iwi to really utilise their democratic voice that they have a human right to exercise.
Nō reira, koinei e te i o ngā kānoi ka kitea i roto i te āpori e whakaatu ana i ngā whakamāramatanga e pā ana ki te kōwhiringa Māori.

So far we've we've been invited into like Te Orang, Te Oranganui spaces. Uh, we're going into Tupoho, and um, yeah, just, we're just looking forward to being able to talk to everyday Maori people in everyday spaces to make uh, the best decisions for themselves, really. E mana to tēnā tangata me tōna pōti, Iriwere Rerikura, Te Reo o Te Uru.
Tēnā koe e Rui i tēnā pūrongo mō te āhuatanga o te rārangi Māori. E kī ana e taea ana te whakawhiti atu ki te rārangi Māori mēnā kāre anō tō ingoa kia tohua ki reira, ā, tērā pea kei te rārangi Māori kē koe, ana, e pirangi ana te whakawhiti atu ki tērā atua te, te mea matua me kī. Ā, hoi anō, te mea nui, kei a tātou te tikanga, ā, mā tātou anō e toʻu, ā, ko te mea nui, ka toʻu, ka, ka whai whakaaro, ka noʻo pea, ka noʻo taʻi, ā, ki ō tātou whānau, ka āta wānanga, ā, kaua pea ko te pāti hei pāti, ā, hei pōti, engari, ā, ko ngā taipitopito, ā, o tēnei maʻi pōti, ā, me te whakaaro nui, ā, ki te unga rangatahi e pōti ana mō te wā tuatahi, e tauau katoa ana pea ki tēnei maʻi, ā, e whakaaro hoki ana, ā, ki te nui, ā, a ua nui o ō tātou whanaunga, kāre anō kia paku pōti i roto i ngā tau, nō reira, he mea akiaki, ā, i a tātou kia tuku i tō tātou reo, ā, mā te pene ki te pepa, ā, i tēnei tau pōti. Hoi anō i te iwi, ā, ka wai ō tērā ki reira, ā, ei wānanga i ō tātou, i ō tātou kāinga, ā, ei noo puku oki pea, ā, me te wānanga ki roto i, ki a tātou anō, ā, e a Te Ara Pai. Ā tēnā, i tēnei wā ka uri te aro, ā, ki a Waitara, ki ngā au kino o te wā, ki ngā au a Tā Wiri Mātea, arā, ki te au a Uiouio, i rongo nei te unga o reira, i roto i ngā rangi kupa ure. Anei a Pāparauru me te pūrongo.
E aro atu ana tēnei pūrongo ki tētehi au pūkeri i wētukituki atu ki te rohe o Waitara. I āwioio te rere, i takawitiwiti te rere o te haukino.

Tip Leanne Street's up to get out of the running water, but fingers crossed Clearlands get here and get it tarped up before we get too much more rain. Kei te pēea rā te wairua o te unga i pākinotia ki tēnei tūāhuatanga. That's really hard to answer because I feel so many emotions that I don't know how to put it into words.

People are all safe and secure and that's the main thing, you know. Yeah, you can always build houses and stuff, but you can't replace lives. Ko te manako nui o Jeff, kia no o aumaru te katoa. Ko te oranga o te tangata, te mea nui ki a ia. Ko Rauru Broughton, mo te reo o te uru.
Tēnā koe e Pāparauru, ā, me ngā whakaaro nui ki a koutou, ā, e ngā whānau e rongo ana i ngā au kino o te wā, ā, i te kaapupu i mai a Tāmuri mātea, ā, i runga pea i te ia whakapiko i a Tāne Mauta, arā oki ko ngā ware, ā, e rongo ana i taua taimaatanga. Ā, hoi anō, ā, tērā te kōrero i puta, Ā, mō te unga kurero mā rātou, ā, tēnei mahi tautoko i ngā whānau, ā, āpai ake i ngā mahi whakatikatika, ā, te tū i rīpoata me ērā momo, ā, me te nui o te mahi kei runga i a rātou, i runga tonu i te mea, ā, e nui ngā, ngā apori o te motu nei, ā, e rongo ana i, i ngā au kino. i ngā taimaatanga o te wā ngā pēitanga, arā, ko ngā whakaaro ki Tāmaki Makaurau, ki Te Tai Rāwhiti, ki te Nōta, ki tua anō oki. Nō reira, ko te whakaaro ki a Waitara ko te whakaaro ki ngā whānau katoa e noʻo a ua pouri ana i tēnei wā. Tērā te kōrero i puta mai mō te whai kāinga rua. i te korenga o te kāinga i mua i tēnei au āuiouio. Nō reira, e rongo ana ia i te pōuri, engari e rongo hoki ana i te aroaro o te tangata i tēnei wā āuaū kirikiri nei. Hoi anō, ko ngā whakaaro nui ka rere tonu ki a koutou, e ngā whānau me ngā manaakitanga nui ki a koutou. E te iwi koirā katoa ngā pūrongo kua puta i te wiki nei i a Te Reo o te Uru. E mihi kau ana ki ngā pou reo irirangi Māori ki Te Koremaka o Taranaki, ki Te Reo Irirangi o Whanganui, ki a Awa FM, a ki Te Reo Irirangi o Rangitāne, arā ko Kiaura FM tērā. He mea tautoko tēnei pāpāotanga e Te Māngai Pāo. Koinei ko te kupu o te uru, koa lāna te piki Broughton tēnei, he mihi kau atu ana ki a koutou, e te iwi, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.